Siyavı degeni, bu belki türkiy tillerge yarıq nur saçqan insannı bildirmege bezetiledi. Ve men öyle işanç ile mında keldim, bu salonnı böyle bir aydın, böyle bir Nurlu olğanıñ sebebi, öte bu suniy yarıqlar degil de, mında toplanğan bizim vatandaşlarımıznıñ, bizim aqiqiy zıyalılarımıznıñ fikirlerinden, niyetlerinden, maqsatlarından çıqqan bir yarıq. Ve bu sanada bize, asılda, umumen, Keçmişimiznen, tarihimiznen gururlanma esas olğanı kibi, bizde bu, ziyalılar aytqanda, ta orta asırlarda bir sıra yazıcılar, bir sıra ilmiy erbaplar, bir sıra devlet erbaplarınıñ, şu cümleden Mevlüt Gedayev hanıñ, Şu cümleden Qazıboray, şu cümleden Aşkumer ve oşqunı oşağan da çoq-çoq yüzlernen soyadlarnı ayta bilemiz ve olar, kerçekten de, öz devriniñ, bizge bugün bu uzaqlıqtan belki biraz qaranlıq körüngen zamanlarnıñ kerçekten de ziyalıları olğanlar. Ve bu devirlerni çoq yarıqlardan ve olarnıñ umurları bugüngi küngece de kelgen insanlar olğanlar. Bizim milletimizge soñki eki yüz yıldan ziyade çoq başına felâketler, sınavlar tüşti. Ve bütün dünyanı sarsıtqan Bu sınavlar olsun birinci cihan cenki, olsun ekinci cihan cenki ve facialı sürgünlik milletni Allağa şükür yoq etmedi. Demek bizim temelimiz, tamırlarımız pek qaviy eken. Bizim bu tamırlardan ayrı. Tarihimizge Alla Taalâ bağışlağan, taqdirimiz bağışlağan topraqlardan uzaqta atılan tırışıqlar, lâkin biz mına indi çeyrek asır devamında bu tanrılarnı qayırdan tiklemektemiz ve özümüzniñ bu topraqta tene tikken kene de şu küçlerden ve ümüt beslegen Bu alâqalarnı qıdırmaqtamız, tapmaqtamız ve olarnı ileritmege tırışmaqtamız. Bilesiñizmi, mına etrafımda olğan bir taqım señiñ adından qat'iy nazar, lâkin aqiqiy ziyalılar olğan bugün, bugün neni tüşünmekteler? Bir sıra vatandaşlarımız mına bu tır UNESCO ilân etken Gaz Kralı yılı dep, bu bizim ulu vatandaşımıznıñ o doğğan yerinde memorial yapmaq peşine tüşmekteler ve bu saada Qırım müendislik pedagogika universiteti onıñ rektorı Fevzi ağa Yakubov ve daa bir sıra bizim müellim müessiselerimiz, şu cümleden Gazprom müzeyi qol tutmaqtalar ve inşalla biz belki tez olmasa da, lâkin bu niyetimizge inşalla yetermiz. Vatandaşlarımız kene de bu toponimiya meselesini qozğatıp, Onen oturashıp, elde bir sıra böyle çoq esaslı, men aytma mümkün, atta tesirli muracaatlar yaptılar ve biz kene de bu bizim topraqta bizim adlarımız, köylerimizde, qasabalarımızda bizim adlarımız tolusınen tiklenir degen ümütni yaşaymız ve bu saada da areketler yapılmaqta. Böyle yönelişler çoq. Ve Allağa şükür, başımızğa tüşken yañı sınavlar, yañı felâketler bizim bu yoldan qaydırmadılar. Ve biz bu yolda özümizniñ maqsatlarımıznı körip ketmektemiz. Amma bu saada men kene de ayrıca bir yönelişni qayd etmege ister edim, bu da bolsa bizim taasil saamız. Biz bilemiz ki, tasil bolsa, til olur, til olsa, millet olur. Bizim nesilimiz, yaşlarımız, evlâtlarımız, balaçıqlarımız mektep çağından til müitinde yaşasalar, doğmuş edebiyat ve tarihını bilseler, bizim kelecegimiz de ve bizim işançımız da, ve bizim ümütlerimiz de bunıñnen pek bektilip edi. Onıñ içün men sayam, mında er kes oturğan er bir insan, er bir zıyalı, onıñ etrafında onlarnen başqa, belki yüzlernen başqa insanlar bar, bizge belki böyle vaqıt keldi ki, bu saanı cebe yekâne etmege. Çünki biz köremiz ki, deñişüvler yoq. Ve mektepte, mekteplerde ana tili oqutmaq, ana-babalar özüniñ. Balalarım ve qartbabalar, qartanalar öz torunların milliy mekteplerge, milliy sınıflarğa olarnı açtırıp bermek cereyanı kene de biraz zorlanıp qalmaqta ve bizim destekimizge, bizim böyle bir yardımımızğa muhtactır. Ne olsa da insanğa umutnen yaşamağa böyle Alla bir fazilet berken, biz bir şeyge baqmayıp, özümizde turğan muqaddes maqsadlarğa mıtlaq yeterik ve mında evel aytılğandayi, öz Vatanımıznıñ saibi, inşalla, ertemitleç olurıq. Çoq sağ olunız.